Omwanche omotegereri chiarenge chinseso chiabo namara goba, na aya naro amang'ana amayia ase oboikeranu korwa FC Media. Omorai bw'ense Omweshimiwa George Wachakoya natarera chinsemo chia Gusii, agwo ase arwo ebiegwa mbari mbari ase chitimu chiarenge gwoka omopira aria Rianyanchabira. Tiga tomonyore omosaki oito korwa Rianyanchabira atoerere ase oboikeranu. Omorai bw'ense George Wachakoya oyio otara ase. Ekaunti ya Kisii ime eria Nyanchabera nigo arua ebiegwa mbari mbari gochia ase chitimu echio chiare goaka omopira gose enkoyo ase ekaunti eyio ime ya Kisii. Amang'ana atwikire ase iga ase ebiombo bia Pari nigo agoteba ng'a omwesimigwa oyio gwacha koya nigo arua chinyang'agu isano isano ase kera etimu. Inee! Amang'ana ayio nay'ekeene? Buya mono moraria, ayio nay'ekeene buya mono kabisa. Rituko erio riarenge ri'omogoko gochia ase chitimu echio, abwo banyora bakwenyorera ebiegwa ebio ase etimu entang'ani yenyorera chinyang'au isano, eya kabere isano, na chiria chinde chitanyora ebiegwa bateba ng'a anki ombakore omokia. Inee! Igo toigwete ng'a ekero ataara ekero omosabaro bw'omwesimigwa gwachaka koya orenge korwa kemera, naumerana nabang'ina b'ebiombe mbari mbari, agwo aase baegwa obotu bw'enyasore? Inee! Amang'ana ayio nay'ekeene? Komentera ase ayio, mweshimiwa nigo arua obotugo chi'ase abamenyi be ekaunti eyio, erio koeneki ng'a ase ekemeeri ekio ase ekiama keria are koboria chikura koruu ng'a nyegeri omote gose tingiza muti ngechikoba kegosumekwa mono kegima na gokonya abanto b'ekaunti eyio. Gotigana naywo nomwanchi omotegereri, tiga tonyore omosaki onde oito korwa chinsemo chia kemera, atoerere amang'ana twanyorire iga agoteba ng'a abasae babere babekirwe obiara nabanyonyi oo ba kemera, agwo ng'amo nogotogekana namarubi ne ching'iti echi chiakurumetwe korwa ekegancha gia serikali ya omwesimi ogoacha koya. Tiga nkotoigwe amang'ana ayio, nekeene are. Ase ay'abwo nigo baikigwe ase egetuo ki'abanyanyimbo, erio gokorerwe obotuki nyuma ye ching'iti echio, gokurumwa korwa ase ekegancha ekio. Morai bw'ense nigo ateba ng'a abwo nigo bagochia goikigwa ase ekegambero, nkoine ki ng'a obotuki bwakorirwe kororekana ng'a mbanyorekana n'oboibi obwo? Igo bono obotuki mbogenderere, nayande anyare kobaikera. Omorari otaragenda. Inee! Abamura aba batogekana nobokurumi bwe ching'iti, nonyare gototebia ng'a ing'iti kabira gani? Abwo ase yanyorekana ng'a buna bono eng'iti rirubi, eyio isaine chiri chiribu emia eyemo, eng'iti ekorokwa ng'a enyanchaba, eng'iti ekorokwa ng'a enyabonyansi, chigo chiabora korwa ase ekegancha ekio, na koeneki ng'a amaene obokurumi mbore bogendererete, Ase engencho ng'a ching'iti echi ekero yakurumirwe na koonigwa nigo ere rigori mono ase engencho ebwate obosongo boria bokorua eria oborwaire bonde bwensi. Gotigana bono necounty ya Kisii, tiga togende mpaka ria Nyaribari Church ase twanyorire abasae bande batato abwo banyorire bagotayarisa ebunda eyio egocha koira omwesimiwa. Omo Deputy President bw'ense ya Kenya aaria Sugoi, Tiga ngo tonyore omostaki oito korwa chinsemo echio nere atotebi ng'a nararia ayio agendererete oo. Inee! Omosaki nararia ayio twaigure korwa chinsemo echio? Abwo ase abasaabu baikerane ase echiro eyio goaka rigori rie bunda eyio yarenge emwamu ase ekieni, erikororekana ng'a nere erachie koba gekomokoba komokoba oyore omokonyi bw'omorai bw'ense oyio ogochia gosoka bono, omosike William Samoei Ruto. Ebunda eyio nigo yarenge akamwana korende kiarorekana ng'a nabo erakore egasi rituko erio ria Jumaine ewiki egocha. Gokwanera ase abanya echiiro ya miriri, chigunda nigo chiarorekana chire chinyinge mono korende echinde nigo chiakire erangi ere ya yellow, ebwe ase chiarenge ase rigori ria nse, koripoteri korwa iga miriri echiiro, oyakorokwa ng'a etransformarini. Naboigo omwanchi omotegereri, chinsa echi iga nigo korwa FC Media. Nigo tokobaganeria abakenya bonsi moake chikura chingiya, chikura chi'omorembe. Mochore omorai oino buya, omorai oranyare koreta amagenderero, omorai oranyare korosia chigasi ase abasae abange, naboigo omorai obwate amaroro ase chingaki chire motwe. Nigo yanyorekanire ng'a abakenya abange batang'anirie enda batigire obongonga. Igo ekero ogochi goaka ekura. Manya ng'a obwo nobogima bwao, ochore omoraai oranyare gogokonya, omoraai oranyore gokonya abana bago ba mambia, naboigo abachukuru na abachukuru oria. Twakoganeirie obotuko obuya, mambia kande.